Iga buna monto oche iga nkonya kweberereka iga tindi ngurung'u mono, nabunwa, nabunwa n'abanto ntamanyeti. I have spent three days without sleep. Without sleep, ntari korara, ntari gotema korara. Kero ore bishop mogusintete mwantegera kabisa, naende okaba gose ne pastor gose okaba father, goika omanye ng'a abanto baria okoraa mbareo bare na William Ruto, mbareo bare na Raila, mbareo bare na Matiang'i, mbareo bare na Kalonzo, mbareo bare na Maraga. Nchera teiyo oratenene ore omosimamo oo, ng'a inche, inche egovernment nkosupport, nyebeke ebe esiri yago. Gekogera gogotenena enchera enga buna eyio okore omosimamo, ngosaria ore oboamate bwabo na baria okoraa. Toire ng'a ne constitutional right ye pastor, bishop gotenena support onde bwensi. Yes, it's okay. Lakini tobase go attack oria onde ng'a ngoramore matiari, kore gusii, ngoramore monto gete. Mbareo abafuasi baye bare ekanisa yao, eparishi yao, asore. Igo tobase gokiriti omosimamo gokora amo abande. Bishop Mairora, moiso onde iga aimoogete agateba ng'a, agotebia abaamerika bare ng'umbu ng'a, achi mobere abwo ase more ne American citizens, we don't care what you are saying. Stay there. Inwe abaamerika. Gakweba ng'a n'Abakenya bare America, some of them vote in the country, abande bagokonya Abakenya babo Kenya iga. Akaburukania mpaka Matiang'i buna are ng'umbu bono nere abe ero. Akamanya gochaka korwa elist buna Ruto amokoreire ebinto ebiya. Akaorokia kabisa buna aye na Ruto babe abatusiana obuya. So abananchi bakagechigwa.

Nabo ekemanyererio pi tigoteba ekemanyererio ekero nare goeta nkorigereria emetandao, Bishop Mairwa nabunire aro, nabunire. So ase evidio eye, ntagete kobarokia step by step, ninki okobunu kwa Bishop Mairwa, gose esegi Bishop Mairwa anyorete after achiete korama matiang'i gose gotogia eruto, gekoorokia.

abasae bamoire komosupport matianyi. Buna omosae omotang'ani ngosaba abananchi abagaka na abang'ina mosupport matianyi. Na baria bare viongozi kare omosibwa moino lakini more amang'u matianyi. So eattack eri Bishop Maina anyorete yarwete ase abasae tiga ngoteba ero ritang'ani. Nimete bonkunyu nkunyu nachiete ekanisa ngaete one of the parish around Gusii iga iga, abanto mbachieti komotegerera, bakarua chikanisa echio bakae abagaka na abang'ina bakarua bakamotiga. Nachiete in various parts, abanto bakarua efunction yaye. Lakini abasae mbarenge at the top because they came even online to speak against Bishop Mairo. Igo ekorokire ng'a abasae mbatang'aine ase omositari omoto, gokani mairo ng'a no, don't touch Matiang'i. Motige akore campaign yaye atari kora buna buna nere atari korama monto, naye nomo omochegi. Number two, Matiang'i gusii oiremeri, onye kore against Matiang'i in 2027, renda sana. Nkoba ore omobisa bw'omogusii, na omobisa bw'abananchi kawaida, na omobisa bw'Abasae, renda sana. In 2027 nkogenda against Matiang'i, renda sana. Gekogera twensi pi ntomanye tobe obomo bw'omogusii ase Matiang'i mbobwate eng'encho, Matiang'i na eira natere chikura. That is first in the list, obomo bw'omogusii. Second, ntomanye gosaba abasani chinguru tobe bo president. Lakini bado omogusi totarache amo, na amatiang'i takora kero gento. So goika torike ase ebitabu ng'a gusii eye twamoire, goika torike ase ebitabu gusii eye yamoire. Okorwaniwa kwa mairora ngoroki kore ng'a omogusii ochire amo korwa Minnesota mpaka keroka gusii aa.

igo chikuranwa matiang'i ao chikonyara gosiana echinyinge mono. Igo tware gosaba abagusii ase more mwensipi, baria bataramua gosapoti matiang'i mosapote. Ekero tomoe chinguru na abatari gochia koba presidential candidate, na abatari gochia kobua kerogo keria, enyarekane ng'a nabwate chinguru chia ogokwana motwe aria ase ogotetia abagusii because twarorire ase obogambi bwa Kenya bore bono iga. Onye momwati monto omo, ogenderera otagocha, rora ng'iya ase nokorekana bogima. Bono nigo nkoiraneria bare devolution conference ya kogenda two weeks, chibesa chiria nigo chikorwa ense ime chibillion. Igo goika buna abagusii twamoe gocha amo gosupport Doctor Okengo Fred Matiang'i. Ndagete kobasemia iga, bagusii baminto gose mwabeta, Matiang'i ekero geka akoboria obo president, bange baino moramanya ng'a twamoretera buna aba buna abasani. Inche nkore evidio strategically kobatebia about that. But in the mean time tiga nambatebie amang'ana abere atato. Matiang'i nere ochencheti korwa abagusii abakenya korwa analog gochia digital, chitv echi tobwate bono niga chingiya. Chisukuru agacha agasibia, kera chisegi chiarengeo chia Alshababu agacha agasibia. Bono iga twaikire ase Kenya ekogenda nse,

toche amo tosugume amatiang'i to the level that we can. Gekogera omogusii twise goatanana ase eng'encho ya bosoro, ntogochi gochaya amatuko onsi, na akong'u sana naende gocha amo. Yatoire chingaki gotwara amatiang'i, emiaka twenty na yaerire korwa gose twatwate nyachae. Bono twaikire ase amatiang'i, togosarire ribaga erio ng'a ntocheti amo buna mogusii. twachandekire. Gusii ntoganeti e university ya Nyamira eagachwe, ntoganeti chipara chiagachwe, ntoganeti e dam e supply amache chinka, binto ebi mbigocha igaa onye ntorache amo. Timeti gose mwange buya ase ogwancha kwaino moibe go subscribe baria mwantegerera gaki spread the gospel. Mbuya mono togomerane mane emizabibu mokwa. Abande mbarabwo bago interact na inche ase Mokoa Times, bono nonde iga Mokoa Gusii Fashion, kindly nsupport chinsemo chionsi chiri moranyare. Mbuya mono sana, Nyasae abasesenie.